Mae'n amser cyflwyniad agor y llyfr tîm Eglwysi Cymraeg Caerdydd, gyda stori arall o Beibl Newydd y Storïwr, Lion Hudson, gan Bob Hall. Tybed, beth bydd yn digwydd heddiw fel rydym yn agor y llyfr? Helo, a chroeso i chi gyd. Ni ydy criw agor y llyfr Cyngor Eglwysi Cymraeg Caerdydd. A heddiw, da ni'n mynd i ddweud stori o'r Beibl wrthych chi. Mae'n stori am rywun bach. Naeth rhywbeth mawr iawn. Felly, gwrandewch yn ofalus.
Ydych chi'n gwybod beth ydy trethi? Trethi yw'r arian y mae oedolion yn gorfod ei rhoi i'r llywodraeth i dalu am bethau. Pethau fel ffyrdd, ysbytai ac ysgolion. Roedd hi'n union yr un fath yng nghyfnod Iesu. Ond bod y bobl oedd yn casglu trethi, y casglu trethi. Bob amser yn cymryd ychydig bach mwy iddyn nhw'u hunan. Dychmygwch y peth. Beth fetach chi'n mynd i dalu'r trethi a'r casgwr trethi dweud Dyma ddwy bunt 50 ceiniog ar gyfer eich trethi, ac yna 50 ceiniog arall yn helpu i dalu am fy nghar newydd grand. Da chi'n mynd hoffi hynny, yn gwybod yma ddech. Heddiw, mae stori gen i mae'n gasgw trethi. Nad oedd neb yn ei hoffi. Ond fe wnaeth newis rhyfeddol a newidiodd ei bywyd am byth. Gadewch i ni agor y llyfr a darllen Iesu a dyn trethi.
Mae Iesu'n dod! Gwaeddodd y Fywyd. Mae Iesu'n dod i Jericho! Rhyfeddodd pawb i'w gyfarfod e. Wel, bron pawb. Oherwydd roedd na un dyn, un dyn pitw bach na redodd i gyfarfod a Iesu. A'i enw ef oedd Sacais. Ond roedd Sacais am gyfarfod a Iesu. Roedd ei wirioneddol eisiau gwneud hynny. Ond roedd Sacais yn fyr. Ac roedd ofn y dorf arno hefyd. Doedd dim llawer o bobl yn ei hoffi, chi'n gweld. Am ei fod e'n casglu trethi. A hefyd, am ei fod e'n casglu mwy o dorethi na ddylai, ac yn cadw'r hyn o'i dros ben iddo ef ei hun.
Mae Iesu yma! Mae Iesu yma yn Jericho!
Ac fe gymeradwyodd pawb wrth iddo gerdded drwy gatiau'r ddinas. Wel, pawb bron. Doedd Sacaeus ddim yn teimlo fel cymeradwyo o gwbl. Hmm. Roedd e eisiau gweld Iesu. Roedd e wirioneddol eisiau gweld Iesu. Ond sut y gallai e gerdded o flaen yr holl bobl hynny yr oedd e wedi eu twyllo? A beth fydden nhw'n ei wneud tasen nhw'n cael gafael arno fe? Wedyn, cafodd Sacaeus syniad. Roedd coed yn ymyl gatiau'r ddinas. Coed tal deiliog. Tysa fe medru sleifio tu ôl i'r dorf a dringo un o'r coed. Fe allai weld Iesu. Heb gael ei weld ei hun. Felly ffwrdd ag e. Allan o'i dŷ a thrwy'r strydoedd gwag. Ac am bod y dorf yn gwylio Iesu, ni chafodd unrhyw drafferth i sleifio tu ôl iddyn nhw a dringo i fyny'r goeden. Dyri fwyta yn nhŷ i, Iesu. Ac am ei bod hi'n fraint fawr i wahodd rhywun mor bwysig a Iesu, roedd pawb yn gweiddi ar yr un pryd. Wel, pawb bron. Roedd un dyn bach un dyn pitw bach yn cadw ei geg ar gau.

Un dyn pitw bach yn dwyngo i lawr o'r goeden. Wedi cael gymaint o sioc a phawb arall. Pan byddai rhywun mor dda a Iesu eisiau bwyta gyda rhywun drwg fel fe, ond roedd e'n hapus. Yn hapusach nag roedd e wedi bod ers amser hir, hir. Felly, gyda gwên yn ymyledu dros ei wyneb, arweiniodd Sacais Iesu i'w di. Beth maen nhw ddweud? Sibrydodd rhywun. Beth maen nhw'n wneud yn mewn fanna?
Ac fe ymgasglodd pawb o gwmpas drws y dyn tre. Dyna pryd yr agorodd Saceus ddrws ei dîn. Clap.
Helo, cyfarchion i bawb. Mae gen i rhywbeth pwysig i ddweud wrthoch chi. Dwi wedi bod yn siarad gyda Iesu, fy ffrind newydd, a dwi wedi sylweddoli bod y rhaid i mi newid pethau. Dwi wedi twyllo rhai ohonoch chi. Dwi'n cyfadda hynny. O, a dwi am i chi wybod bod yn ddrwg iawn gen i am hynny. Yn ddrwg iawn. mewn gwirionedd, nes i ym mod i'n mynd i dalu pedair gwaith cymaint yn ôl i chi, ac y gwnes i ddwyn oddi arnoch chi. Yn fwy na hynny, dwi'n bwriadu gwerthu hanner y pethau sy'n perthyn i fi a rhoi'r arian i'r tlodion.
Roedd y dorf wedi syfrdanu. Doedd enw erioed wedi gweld unrhyw un yn newid fel yna. Safon nhw yna'n geg agored. Ni ddywedodd neb air. Wel, neb bron.
Allwch chi ddim gweld meddai Iesu wrth y dorf. Mae Duw wedi anfon fi i rannu ei gariad gyda phawb, hyd yn oed y rai sydd wedi gwneud pethau drwg, drwg iawn. Dyna beth dwi wedi wneud. Ac nawr, Mae Zacchaeus yn caru Duw hefyd.
Dyna pryd y dechreuodd y dorf gymeradwyo. A Iesu, a Zacchaeus, a thref Jericho i gyd. Pawb.
Yn gynted ag y sylweddolodd Zaccaeus fod Duw yn ei garu e, er ei fod e'n gwybod ei fod e wedi gwneud pethau drwg. Oedd yn gwybod, oedd e'n gwybod fod rhaid iddo fe newid y ffordd yr oedd e'n byw a thalu nôl i'w gymdogion. Eiwch eich llyged ac ystyriwch ydych chi wedi gwneud pethau wedi achosi dolur i rywun. Allwch chi fod fel Zacchaeus a newid y ffordd i chi'n byw?
Nawr, rydw i'n mynd i ddweud gweddi. Ac os ydych chi am ei gwneud hi'n weddi i chi, dywedwch amen ar y diwedd ar fy ôl i. Dduw annwyl, Os oes yna unrhyw beth yn yn bywydau sydd angen ei newid, helpa ni i ddewis yr hyn sy'n dda, i ddewis yr hyn sy'n iawn, i ddewis yr hyn sy'n wir. Amen.
Amen. Amen.
Amen.
Wel dyna stori Sacaus. Yr un naeth newid i fywyd ar ôl cyfarfod a Iesu. Gobeithio'ch bod chi wedi mwynhau gwrando A dyna ni am y tro. Hwyl fawr tan y tro nesa.
Hwyl. Hwyl fawr.
Hwyl fawr. Hwyl fawr.